Ala têkoşîn li beremberî zilmê û manîfestoya berxwedanê. Zoya partîzana ku di hûcdesaliya xwe de li beramberî dagirkirina Naziyan manîfestoya berxwedanê dinivîsîne. Ew di hûcde saliya xwe de bû qîrînekî cîhane berxwedanê ku ziraviyên jiyanê di hişê mirov de dinexweşand. Ew partîzanê bû ku di rojên herî zehmet de dema ku Almanyaya Nazî Yekîtiya Sovyetî dagir dikir lê dijî dagirkeriyê şer dikir. Zoya jinekî ciwan e ku rixm îşkenceya giran tenê yek pêk jî ji devê wê dernakeve û agahiya nade leşkerê Nazî. Tê dardekirin bi vê yekê re jî namîne. Şkence li cenazeyê wê tê kirin. Îro rexmê salên dûr û dirêj bihurîne jî ew hîn di hişê gelan de wek jina wêreka berxwedêr ya ku li dijî dagirkeriyê rawestiyaye û ji bo sosyalîzmê têkoşiyayê tê dîtin. Zoya di hicdê Îlona hezar û neh sed û bîst û siyan de li başûrê Rûsyayê, Gawriloskayê tê dinyayê. Zoya ji rastî û bêhnvedana jiyanê bû. Her kêliya jiyana xwe bi kin û watehîzkirinekî azad û mezin jiya. A herî girîng jî ew bû ku di riya dimeşi de tu caran didulîne jiya. Zoya şeş salî ye tevî malbata xwe diçe Sîbîryayê. Malbat piştî demekî ku li Sîbîryayê dimîne, di sala hezar û neh sed û sî an de vedigere Moskowayê. Zoya dema hîn deh salî ye babê wê jiyana xwe ji dest dide. Bi dayik û birayê xwe Alexander re jiyan dike. Birdoziya Zoya hîn di temenê wê yê biçûk de şikil girt. Di sala hezar u neh sed û sî û heşt an de bû endama Baskeya Ciwanan a Partiya Komûnîst a Yekîtiya Sovyetê. Zoya di sala hezar û neh sed û çil û yekan de dema hîn xwendekara pêlan navîn e ji bo bi beşdarî yekîneyên partîzana bibe dibe dildar. Zoya ku di nava rexsinê de navê wê Tanya lê tê kirin piştî perwerdeyekê dema kin û şûn de dişînin herêma Volokolmask a Moskovayê û li wir tevlî rêhevalên xwe Hin çalakiya pêk tînin. Piştre Stalin ji bo ku pêşî li dagirkeriya artêşa Alman a gund û bajaran bigire, fermanekê derdixîne û yekîneya dişîne va cîhan. Zoya giranî bi çalakiyê xwe dide û di ferqa her cure talûkeyan de ye, ji ber vê jî amade ye. Gotibû ger em bikevin jî em ê wekî qehreman bikevin. Di encama erkekê de bi hinceta ku zilam wê karê hîn talûketir encam bidin tê xwestin ji komê bê qutkirin. Lê zoya jî bi gotina hewceyê zor û zehmetî wekev bên parvekirin li dijî vê cihêtiyê derdikeve. Bi vî rengê di bîst û heftê mijdarê de zoya, Li Petrik Hevoyê dişîne gundek li ku ji aliya Almanan re hatibû dagirkirin. Zoya ku bi tena serê xwe dimîne, wê demê kesek Zoyayê dimîne û îxbar dike. Nazî, kesî ku Zoya dabû dest bi şîşeyekî vodkayê xelat dikin. Leşkerê Alman Zoyayê dîl digirin. Fermandarê Almanê Nazî Zoyayê bi xwe lêpirsîn dike. Zoyayê ne navê wê ne jî razekî karin bigirin. Dema ku navê wê jî dipirsin bersiva Tanya dide. Gundiyê ku şahîdê vê bûyerê jî kiribû wiha digot, Faşistan jî xwe li ber vê îşkenceyê ranegirt. Ew tiştekî wiha me tirs bû. Di vê navberê de di hundir de dengê kenê leşkerê yê îşkencekar bilindibû. Li gorî xwediyên malê zoya du sed carî hatiye qemçkirin. Di vê navberê de ew bêdeng ma, bêdeng ma û dîsa jî bêdeng ma. Ji bo carekî din dengê wê hate bihîstin, her çend dengê wê kêm be jî derdiket, Na, ez ê nebêjim. Zoya ku li di dema lêpirsînê de di derbarê ne rêxistin û ne jî hevalê xwe de tu agahî neda. Wê rojê di sir û seqemê de bi lingê xwaz li ser berfê dan meşandin û destê wê li pişt girêdayê dibirin malekî din. Faşîstan dema ku tenê peyvekî nikare ji devê Zoyayê derxînin di dehreqê wê de biryara mirinê didin. Piştî biryarê şûn de Zoya ber bi qada lê bê darvekirin vedibin. Dema ku Zoya di qirikê de ben Ber bi qada darvekirinê ve dibin, dizî vire û bang li gundiya dike û dibêje, Hevalno! Çima hûn wiha bîn teng in? Ez ji mirinê natirsim. Ez ji mirinekî ku di riya gelê min de be şanaz im. Dû hire zoya dizî vire leşkerê alman û dibêje, Hûn niha min dar de dikin lê belê bizanibin ku ez ne bi tenê me. Em du sud bilyon însan in. Hûn nikarin me hemû ya dar bi bikin. Berê ku dereng bibe xwe radest bikin. Serkeftin ya me ye. Bedenê mirî ya Zoyayê du mehan de aliqandî ma. Kesê ku nekare baweriya Zoyayê bixin dest, îşkence bi cenazeyê wê kirin. Her leşkerekî nazî ku li ber laşê bê ruhî yê Zoyayê ve diçûn, bi qontaxa çeka xwe lê didan. Didan ber pihênan. Herî dawî jî her bêrêzî li beramberî laşê wê kirin. Piştre ji bo ku fermandar li ser kiryarê xwe bigire biryar da yekser bê veşartin. Piştî ku partîzanên Sovyetê axa hatibû dagirkirin paş tê girtin, bi demekî kin Zoya li heman gundî spartîne xê. Hevkarê Naziya ku Zoya da dest jî, Piştî dawî hatina dagirkeriyê şûnde ji aliyê Dadgeha Sovyetê hate darizandin. Zoya ku navê wê welat bi welat belav bû, bû ala têkoşîna li beramberî zilm û dagirkeriyê. Di derbarê wê de gelek stran, helbest hatin nivîsandin, yek ji van helbestan jî helbesta Nazîm Hîkmet a bi navê Tanya ye.